Ok, wadhi na chung' achung'a kama wanitiere joti Nyasaye. Nengech kod horuok makendi ahinya. Be very humble. Adona nyisi ni wadhi kwayo ne chuny jalo mosedhi e yueyo. Request for this soul was is now asleep. Kik walok pachwa jowetewa gi chuny ma wasebedo godo no. Let's not change our mind for what we have already. Kendo kik wadhi kamoro amora kaka neno ji chalo gima epo no. And we should not to go anywhere. Nikech wadwa malo kama wantiere ni. Because we stood up where we are. Ne chuny achiel kende miluongo ni Samson Ochieng. One soul called Samson Ochieng. Kikuru wadhi riwore lemo kanyakla. We'll be together in a prayer. Kendo ng'ato ka ng'ato wadhi lemo go kanyakla. And each and every one will pray together. omiyo adwa kwau kama untie ni waane uru malo And I nyadichiel will request you wherever you are to stand up. gi chuny mobolore ni joti nyasaye waane uru malo Very nyadichiel humble, let's stand up all of us. kamoro amora moseaye malo ng'ato ka ng'ato wadhi lemo For each and every one, we are going to pray. Kaw kamano to wamakre e lwetewa kamaendi mondo wageng' wang'wa. Let's hold ourselves and humble ourselves for a word of prayer. Wadhi tero chunywa mondo waduto te water alama mane jawarwa kendo Ruodhwa Yesu Kristo opuonjo. We'll humble ourselves for our Lord's prayer. Wuonwa manie polo. Nyingi mondo mido dwach mamano bi. Midoro timre e piny kaka timore e polo malo. Miyo wach inende, chiembo wach inende. Wenwa richowa kaka waweyo matimonwa marach. Igirewa kar tem, reswa richo. Nimar pinyruoth gi teko gi duong' ni kuomi higa gi higa. Amen. E nyim chokruok mar joma ler kendo e chokruogi mogik e piny joma ngima yino wadwa Samson Ochieng' Dero In jahawi ahinya kawuononi mondo iyud chokruogi mogik e piny joma ngima kod wechegi. Kawuononi akeloni wach maber ma Ruodha Yesu Kristo Wuod Nyasaye mangima gi kar jalo moora jaote Richo mari mondo oweni, kendo kwe mar Ruodhwa Yesu Kristo obed kodi mosiko nyaka chieng'. Amin. Wagoyo ne Nyasaye malich mar polo erokamano jal mokelo Wuode Yesu Kristo e warruok maduong' ahinya, mondo jogo ma joricho Kendo jogo ma joketho ahinya e nyim kendo mar misango richogi koro wenegi. Omiyo in owadwa Samson Ochieng Dero, koro akawo chunyi mondo achiki e nyim Yesu Kristo jal mowe ngimane e msalaba kendo jali te mano ng'iwi kod rembe kokalo kuom batiso mar pi en ni te mano bedo taya mar ngimani kokalo kuom batiso mar Roho Maler E kinde duto te mar ngimani, Ruoth oseriti ochieng' kikalo kuonde maricho kendo kikalo kuonde mabeyo. E gigo duto te nitiyo kod dhok achiel kende mar erokamano ne gik ma Nyasaye otimo. In owadwa Samson Ochieng' Dero Kawuono ni dhi kod kue kia e piny mopong' kod richo. E nying Nyasaye Wuoro ma jachwechni, Roho Maler, Nyasaye Wuowi ma jawar mari, Roho Maler ma jahoyo mari. Wadwa chieng' ywe kod kue nyaka okinyi mar chier mokwongo. Nyasaye mondo omiyi loch koa kuom Jawani Yesu Kristo. Mondo idonjie mor mar Ruoth, riwruok kod jomalaike maler, jonabi maler, joote maler, kod jotich duto te mogwedhi. Amin. Wagoni erokamano Nyasaye malich mar polo malo. Nikech waneno tekoni kod lochni Wuoro Maler, e nyim kendo mar misango mochwogore kod sani e dala mar Wuodi Ruoth ma jahera mosedhi e yueyo. In e jalo ma nyochung' e ngimane Ruoth mar polo eko kati ma nying'adone bura. Nikech ma mari wacho ni e thuolo mar ngimane buche nyeng'adore. Wach malichni to koro wachore toke. We chuny jogo mochiwore ne Wuodi e nyim chokruogni Ruoth mar polo e sanduku mar sadaka. ma ng'ato ka ng'ato ochiwore kod tekruokne omuoch piny joma otho mondo oyud chuny owadwa ochieng' okele e piny joma ngima altari malich mar ng'wono mondo e kinde duto te mitimo misengni mag pwodhruok to chuny owadwa obedi achiel kuom jogo manie chokruok mar jomaler yaye nyasaye mar polo malo Kel owadwa e chokruok mokwongo ma dwe mar apar gachiel mondo oyudre kendo mar misango e mesa mar jaote kende mondo richone owene chunye oyue kama iluongo ni paradis. Iwacho ni jogo ka chier mar okinyi ogik kare to ne gimuoch liete okinyi mang'ichno kendo chieng' onogo ne girom ne wuon kisera ema elabor e kor lwasi. Jogo modong' ka ngima nolok ahucha eka giduto te timbe ariyogi Nem luwo kodgi kiterogi e arus mar nyarombo higni adek kod nus. Bang' kanyo higa alufu achiel mar kwe, jogi nobed joyal wach mag pinyruodh Nyasaye. Tok mano ka bura mogik otundo, Mumbi wacho niya, Nyasaye, jogi ok nokal kuom bura ngang', to tich mane gisetimo ne mi gibed joloch kaachiel kod jogo manowenegi richogi kuom kethogi. Yie chuny owadwa yudre kuondego e Nyasaye mar polo. Walami ka wakwayo chuny Ruoth mar polo, yie mondo lemo malich mar jogwethwa ka gilemo ne chunje mosenindo. Lwar Nyasaye mondo ipar chuny owadwa kawuononi mondo gimise yiero ne chuny jogo monindo kogeno kuom Ruoth oyudre ne owadwa Samson Ochieng' Dero. Magi mondo otimre nikech wakwayi e nying Yesu Kristo ma Jawar. Amin. Ka waduogo mondo wabed piny joti Nyasaye wabed wayuduru bet. That we get seated again. Oh, e thuolo ma wabedie no, For that chance that we are seated, wadwa kawo nafasni eh, nyadichiel kendo mondo waduok ne jatabudho. we'll take